Izany no teny faneva amin'ny fankalazana ny Jobily faha dimampolo taonan'ny fjkm sy ny faha roanjato taona nidiran'ny LMS. Ary dia notanterahina tao an-drenivohitr'i Toamasina ny ivon'ny fankalazana, ny andron'ny roa ambin'ny folo ka hatramin'ny alahady sivy ambin'ny folo aogositra valo ambin'ny folo sy roa arivo. Ny alahady roa ambin'ny folo aogositra ka hatramin'ny enina ambin'ny folo aogositra dia nisy hatrany ny fanompoam-bavahana isa-maraina narahina asa sy fampaherezana ary velan-kevitra samihafa mahakasika ny fijoroana vavolombelona ataon'ny Fiangonana. Ny zoma fito ambin'ny folo aogositra kosa no fanokafana. Nosantarina tamin'ny fanompoam-bavahana tao amin'ny fjkm Tranovato Toamasina narahin'ny fampiratiana mahakasika ny tantaran'ny LMS sy ny fjkm ary koa ny fitsidihana ny tany an-tetezam-pasika. Ny andron'ny asabotsy valo ambin'ny folo aogositra no fotoan-dehibe ivon'ny fankalazana izay mifanitsy indrindra tamin'ny nahaterahan'ny fjkm tamin'ny nahaterahan'ny fjkm valo ambin'ny folo aogositra valo amby enimpolo sy sivinjato sy arivo valo ambin'ny folo aogositra valo ambin'ny folo sy roa arivo izany hoe dimampolo taona katroka ary mifanandrify indrindra koa amin'ny faharoanjato taona nahatongavan'ireo misionera LMS voalohany teto Madagasikara. Filaharambe nataon'ireo fiangonana sy sampana maro avy amin'ny faritra manerana ny Nosy no nisantarana ny hetsy. Nihazo ny sekoly David Jones toerana hanamarihana ny fankalazana. Ambohipihaona an'ny vahoaka mpino kristiana ny teto amin'ny sekoly David Jones. Vory lanona teto avokoa ny avy amin'ny fjkm manerana an'i Madagasikara, ireo havana maro samihafa avy any Dilambato, ireo fiangonana samihafa any ivelany toy ny fiangonana presbyteriana any Amerika, Ny fiombonaben'ireo fiangonana mpikambana ao anatin'ny antsoina hoe COE na Conseil Economique des Eglises, ny fiangonana protestanta mitambatra any Wells. Tonga nanotrona ity ivon'ny fankalazana ity ihany koa ny filoham-pirenena malagasy, ireo mambra sasany amin'ny andrim-panjakana, ny lehiben'ny faritra Antsinanana ary olo-manan-kaja maro, sivily sy miaramila. Fanompoam-pivavahana no nanombohana ny fotoam-pankalazana ny Jobily ary nitondra ny vatsim-panahy tamin'izany ny filohan'ny fjkm, ny mpitandrina Irako Andriamahazo Soa Amy. Feno dimampolo taona katroka, hoy izy, ny nahaterahan'ny fjkm ary dia fotoana lehibe isaorana an'Andriamanitra izany. Roanjato taona katroka ihany koa no nigadona teto Madagasikara ireo misionera roa avy any Wells, valo ambin'ny folo aogositra valo ambin'ny folo sy valonjato sy arivo, dia i David Jean samianakavy, Sy i Thomas Bivanina mianakavy. Misaotra an'Andriamanitra isika raha isika izao taranaka miara-miaina izao no miaina izany taom-pahasoavana izany. Fa isan'ny vatsim-panahy hafatra lehibe nataon'ny filohan'ny FJKM teto ny fampirisihana araka ny hoe mahereza fa ny olana misy foana, ny asa fitoriana ataovy foana. Mahereza fa ny olana hisy foana, ny asa fitoriana atao foana. Nohamafisin'ny filohan'ny Komitin'ny Jobily Fankalazana, Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ny tolom-bavaka izany. Taorian'izay dia niroso tamin'ny fitokanana ny iray amin'ireo tsangambaton'ny Jobily faha dimampolo taonan'ny fjkm sy faha roanjato taona nahatongavan'ny misionera voalohany, dia tsy inona izany fa ity efitrano lehibe eto amin'ny sekoly David Jansa eto Toamasina ity. Dia amin'ny anaran'Andriamanitra Ray sy Zanaka Fanahy Masina no itokanatsika ity trano ity ho fitahiana izay rehetra hampiasa azy eto, indrindra amin'ny maha sekoly amin'ny asa fanabeazana mba hitahiana ity firenena ity sy ny taranany. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Taorian'ny fanapahana ruban dia nirosoana ny fitokanana takela-bato anankiroa. Ny iray dia izay nataon'ny komity mirakitra ity asa ity ary ny anankiray kosa dia takela-bato fanomezana manokana avy amin'ny AHWELS. Teo amin'ny tatitra filazan-draharaha no nilazana fa ity tsangambato eto Toamasina ity ny nety manana ho amin'ny famitana azy dia mitentina quatre cent quarante neuf millions huit cent trente sept mille cent cinquante ariary. Tsy nisy sora-bola nivoaka tamin'ny kaontin'ny komity ny faha dimampolo taona. Io voalaza teo io fa ny filohan'ny komity Marc Ravalomanana mivady no namoaka ny vola manontolo nanaovana azy. Ny tsangambato eny Ivato, trano misy rihana telo ho an'ny toeram-panomanana mpitandrina dia nasongadina tamin'izany, ny fanampiana nataon'ny filohan'ny Jobily dia ny fanolorana tafo eninjato metatra toradroa ary efa eo am-pamitana ny lalotra ivelany ny eny an-toerana. Raha ny toe-bola voalaza dia mitentina cinq cent huit millions six cent dix-huit mille six cent quarante Ariary no mivoaka. Ny vola miditra avy eto an-toerana miampy ny avy any amin-dry zareo Fiangonana Presbyteriana Orlando Etazonia dia mitotaly quatre cent quatre-vingt-sept millions trois cent soixante mille trois cent trente deux Ariary. Fa isan'ny nanamarika ity ivon'ny Jobily teto amin'ny sekoly David Johnson ity ny fisian'ny lahatenin'ny fandibiasana. Teo ny fanehoana ny tsy hay tantaran'ny fjkm sy ny fahatongavan'ny LMS voalohany teto. Ny fandraisam-pitenenan'ny filohan'ny komitin'ny Jobily avy eto Toamasina, ireo fiangonana mpiara-miasa avy eto an-toerana toy ny Loterianina, ny filohan'ny fjkm teo aloha, ny vahiny mpiara-miasa sy ny fiangonana mpiara-miasa avy any ivelany sy ny fiangonana mahaleo tena avy any Wales ny fiombonan'ny fiangonana presbyteriana amerikana. Nandray fitenenana ihany koa ny filohan'ny komitin'ny jobily ary dia zavatra teloa no nambarany teo am-piandohana. Fisaorana, Ray, fisaoran'Andriamanitra. Faharoa, Fisaorana anareo koa. Fisaorana amin'ny Président sao dia apetraka Président amin'ny teny afara izany e. Fa aza hoe efa tonga eto izao ilay ananjy efa misy tsy eto a. In charge any Amboniahafa ny Covid izay zoky teny. Fa tonga ianareo an, nasainareo dia tonga. Tena faly izay. Sao dia Président. Fa raha nandray fitenenana kosa ny filohan'ny Repoblika Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ka nisafidy ny tenin'ny soratra masina hoe indro havaoziko ny zavatra rehetra dia nambarany fa amin'ny fotoana toy izao dia mahatonga ny eritreritra hoe inona tokoa no nentina nanavao ny finoana? inona no nentina nanavao ny fiangonana? inona no nentina nampijoroana ny maha kristianina teo amin'ny fiaraha-monina sy ny fiangonana ary ny firenena? Mamporisika anao aho hijoro satria soatoavina lehibe ny soatoavina maha kristiana. Raha izany no ijoroan'ny kristiana rehetra, raha izany no ijoroan'ny kristiana fjkm ho resy ho resy ny herisetra, ho resy ny kolikoly, hijoro ny tena fihavanana eto amin'ny firenena, ho resy ny fifankahalana. ary hihavana tanteraka isika samy Malagasy. Nisy moa ny tolotra manokana avy amin'ny filohan'ny Repoblika mianakavy ho amin'ny asa atao. Aoka tsy ho arahin-trosa ny fiangonana, hoy izy, ary dia alohan' ny ambiny mitentina vingt et un millions deux cent cinquante-huit mille trois cent huit Ariary. Eo koa ny fandokoana ny sekoly Thomas Bivanina Toamasina ary ny fanatafona ny tranon'ny lehilahy kristiana ao Foulpointe. Mahafehy ny valin'izay zava-mitranga rehetra teo izay ny nambaran'ny mpitandrina Irako Andriamahasoa Amy, filohan'ny fjkm. Ny iraika voalohany indrindra dia fananterana ny fisaorana an'Andriamanitra ary fisaorana manokana anareo rehetra izay nandray anjara fitenenana teo. Mitory ny antenimpiarabana, ny fiharian-tsoa, ny fanomezana samihafa rehetra. Fa nanamarika indrindra kosa ny fotoan-dehibe ny alahady sivy ambin'ny folo aogositra ny fanompoam-pivavahana mbola natao teto amin'ny sekoly David Jones. Nisian'ny fanolorana ny Coupe tamin'ny lalao baolina kitra izay natao ary dia teo indrindra koa moa ny fiarahana mandray ny fanasan'ny Tompo. Hetsika manaraka ho an'ny fankalazana dia ny famaranana izao Jobily izao ny roapolo sy iraika amby roapolo oktobra valo ambin'ny folo sy roa arivo. Fitokanana ny tsangambato eny Ivato, fanitarana ny toeram-panomanana ny mpitandrina ny roapolo oktobra. ary ny alahady iraika amby roapolo oktobra dia fanompoam-pivavahana lehibe izay hotanterahina eo amin'ny kianjaben'i Mahamasina. Fa eto am-pamaranana dia misy ny hafatra avy amin'ny mpitandrina Randriamisada Roger, tompon'andraikitry ny serasera, komity fahadimapolo taona. Ny hafatra ho an'ny mpino kristiana malagasy moa izany ny teny fanevan'ny FJKM dia ny hoe koa aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika dia Ny ijoroan' ny mpino kristiana, indrindra fa ny mpino protestanta, Vavolombelon' ny Tompo. Ny maha protestanta tsy resaka hoe ra ao anatin' ny olona akory, hoe karazan' olona tokony hanao an' izao sy izao, fa noho ny fanajana ny tenin' Andriamanitra sy ny fitiavana ny tenin' Andriamanitra dia mahalala ny fahamarinana, ary tena hafatra dia hoe ny hijoroana amin' izany fahamarinana izany mandrakariva. mba hahatonga tokoa ny firenentsika ho anisan'ireo firenena matahotra an'Andriamanitra ka hotahian'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra.